Nilqgħukom lura għall-programm Netejhem, il-ħin tarilna imma xorta waħda llum ħa nagħmlu kollegament ma' Matteus Grasso anke permezz ta' ta' Skype. Mela, ma nafx jekk hemmx ma' Ray Abdilla, anzi mela ħa nibdew ħa mor ħa naqilbu s-suġġett. Ħa mmorru ma' Ray Abdilla il li l-ġurnalist tagħna mill-Qorti. Ray, bonġu nsellimlek. Nsellimlek, fil-fatt hawnhekk mill-Qorti. Bil-mod il-mod hawnhekk ħdih lin-nies ġmielhom ukoll bħas-soltu għal diversi seduti u kawżi li jkun hawnhekk.
X'hemm interessanti Ray illum il-Qorti? Illum il-Qorti li hawn interessanti hawn il-każ tkompli kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Hugo Chetcuti. L-aħħar seduta li kellna, mhux il-ġimgħa l-oħra imma ta' qabel, kienu xehdu diversi tobba patoloġisti dwar il-każ Ovvjament, kif nafu, l-kumpilazzjoni hija fil-konfront ta' Bojan Cmelik, is-Serb ta' 35 sena li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Hugo Chetcuti li kellu 52 sena. Hawnhekk dan huwa l-każ, ovvjament il-każ li mistenni jiddomina x-xena fil-Qorti llum, barra kawżi oħra li jkun hemm però ovvjament wieħed jistenna coverage ta' dan il-każ verament importanti u li kien ħasad ukoll il-diverżjoni f'Malta. Ray, ilbieraħ, dalgħodu anke fil-gazzetta rajna ovvjament ir-rapporti tiegħek mill-Qorti ilbieraħ u kien hemm fost oħrajn anke s-sentenza interessanti ta' persuna li għax bidlet anke ħajjitha naqsitilha tnaqqset is-sentenza tagħha. Hija normali li jkun hemm anke sentenzi bħal dawn fil-Qorti? Iva, il-Qorti hija normali. Fil-fatt anke meta kienu meta kien Ġie ġġudikat fl-Ewwel Qorti, fil-Qorti tal-Maġistrati, ukoll kien ra dawn l-affarijiet, il-Maġistrat kien ra dawn l-affarijiet li ra li beda diġà miexi fit-triq it-tajba. Però mbagħad ovvjament sakemm sar l-appell, sar l-appell ilbieraħ, l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera mill-Qorti tal-Appell, rat li l-progress baqa' jsir, baqa' jsir b'mod mgħaġġel, fil-fatt dan għeleb, nistgħu ngħidu, l-vizzju kollu, għeleb il-problemi tad-droga u llum nistgħu ngħidu qed jgħix tajjeb, qed jgħix ħajja normali, ovvjament baqagħlu issa jrid jagħmel disa' xhur minn tletin xahar ħabs. Issa jrid jagħmel disa' xhur però kif ovvjament esprimiet ruħha wkoll l-Imħallef Consuelo Scerra Herrera, Patrick Gatt ta' 45 sena minn Birkirkara għamel kambjament kbir f'ħajtu, kambjament li ovvjament swielu tajjeb għax fl-appell hawnhekk issa minn hawn ftit xhur oħra ovvjament ikun raġel ħieles u raġel liberu. Ekku, bla dubju hija sentenza interessanti ħafna u li tagħti anka kuraġġ il-persuna anka wara li l-Qorti tkun rat li bidlet ħajjitha. Grazzi ħafna Ray, ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra inti min-naħa tiegħek li li xtaqt tgħidilna. Fil-fatt, li rrid ngħid forsi ta' malajr rigward dan il-każ li għadna kif semmejna, ovvjament, il-Qorti qadet fuq nies ta' ċertu esperjenza, persuni mill-Caritas, psikoterapista, tobba, jiġifieri dawn qalu wkoll fix-xhieda tagħhom li baqa' jattendi regolarment il-Caritas, baqa' jattendi u ovvjament dan ilu kollu ta' ġid mhux biss tas-sentenza imma wkoll biex ikollu futur aħjar f'ħajtu. Grazzi ħafna Ray Abdilla talli kont magħna. Aħna minn ġimgħa l-oħra anke nagħmlu kollegamenti miegħek dwar dak li jkun qed jiġri fil-Qorti. Grazzi lil Ray Abdilla u kumplament għall-ħidma t-tajba. Tistgħu issegwu anke r-rapporti ta' Ray Abdilla fuq netnews dot com dot mt. Mela, ħa nagħmlu l-kollegament, il-kollegament favorit tiegħi ma' Matteus Grasso. Matteus, insellimlek. Insellem lilek u Roberta. Kollox sew? Tajjeb ħafna, inti? Semmgħuli ħafna eh dal-kollegament jien. Kellna xi problema bil-linja dalgħodu, imma issa thank you għat-tekniċi tiegħek u għar-raid. Ma jimpurtax.
Nirringrazzjaw lil dawk kollha, it-tekniċi kollha. Matteus, inti l-ġimgħa l-oħra, anzi l-ġimgħa ta' ilu naħseb, tkellimna insomma x'għandna nagħmlu. Issa, u kellmuni ħafna fuq dal-kollegament li qegħdin nagħmlu nagħmlu flimkien għaliex itihom ħafna pożittività għall-kumplament tal-ġurnata.
Grazzi lilek u lilhom mela. Prosit.
Fil-fatt, li rrid insaqsuk, Matthew, forsi hija domanda wkoll ta' ħafna min-nies u anke tiegħi. X'jista' wieħed jagħmel jekk ikun qiegħed jagħmel ċertu eżerċizzi imma il-piż xorta ma jonqos, ġifieri jista' jkun qiegħed jonqos b'xi mod, imma l-piż jibqa' dejjem l-istess. U din hija xi ħaġa li fil-verità għamiltha jien ukoll għaliex immur il-ġim imma għalkemm issa filgħodu ma nistax, imma il-piż jibqa' l-istess. Hija hija daqsxejn Inkwetanti. Ironika. Ironika. Xista wieħed forsi jagħmel?
Aħna trabbejna Roberta bil-mentalità illi biex tnaqqas mix-xaħam trid tinżel mill-weight, mill-piż, mill-miżien. Però fil-verità il-ġisem ma jaħdimx hekk eżatt. F'liema sens? Mela jekk aħna nagħmlu ċertu exercises kif tagħmel inti Roberta pereżempju illi fihom tħaddem il-muscles tiegħek, aħna ħa nżidu dak li jgħidulu t-toning. It-toning x'inhu? It-toning huwa laħam. Mela aħna il-laħam irridu nżiduh biex anke l-forma tagħna tiżbieh biex ngħidu hekk, eżempju fil-ħwejjeġ u fil-malja, eċċetera. Issa dan il-laħam ovvjament jiżen bħal kwalunkwe laħam illi aħna nieklu. Allura jekk inti qed trabbi l-laħam tajjeb, awtomatikament il-miżien jista' jidher li qed jiżdied. Però għalfejn normalment ma jiżdiedx imma jibqa' fejn hu jew jinżel? Għax dak il-laħam waħdu diġà ħajjejna laħalqu hix xaħam. U aħna dak li rridu, illi nżidu l-laħam, jiġifieri l-muscle, u jonqos ix-xaħam. Allura waqt li fuq il-miżien qisek bqajt fejn kont, bejn wieħed u ieħor, da qed nitkellmu Roberta fuq min ma jkollux ħafna piż esaġerat, ħa nuża dik il-kelma, għax naturalment hemmhekk żgur u Alla ħares le il-piż ma jinżilx għax ix-xaħam qiegħed fi kwantità kbira ħafna. Imma għal min diġà jkun qisu bejn overweight u normal weight, eħe dak il-miżien mhux bilfors jinbidel wisq. Imma inserraħ moħħ in-nies illi diment illi l-inċis, jiġifieri pereżempju l-qies tal-waist tiegħek, tal-koxox, tajjeb, forsi anke tal-hips, ikun nieżel, dak huwa sinjal ċar illi inti qiegħda tagħmel il-progress. Allura ħa nagħti dan il-parir illi aktar milli l-miżien niffukaw fuq daw il-famużi qisien bl-inch tape u bil-ħwejjeġ għax dawk jagħtuna indikatur vera tajjeb.
Mattejus! Ara x'għandna fejli. Mattejus ma nafx inti x'tara inti. Imma bħalissa le se tuża l-mobile għall-kamera llum. Il-kollegi ħbib tiegħi qabdu l-ritratt. Tijaj namel il-half meritin. Dak ilu sentej. Dak ilu sentej. Dak ilu sentej, ovvjament, ir-ritrat li qed jaraw il-telespettaturi bħalissa, dak kien hemmhekk kont qed nara it-tunnel mhux ta' Malta Għawdex imma t-tunnel tal-mewt. Għaliex wara wara 20 kilometru, wara 20 kilometru, hemmhekk kien għad fadal xi 2 kilometers. U Bażikament kont se mmut u dik kienet maratona Matteus li għamiltha kontra kull parir, kontra kull parir, jiġifieri tagħmluhiex mingħajr training, jiġifieri da basically qomt ġimgħa qabel u għedt irrid nagħmilha. U ġimgħa qabel ovvjament bdejt immur naqra naqra mixja ovvjament u dakinhar bdejt nimpika miegħi nnifsi li fejn bdejt niġri u għamiltilha f'meritin f'sagħtej. u 35 jekk ninsir żball, li mhux ħażin. Mhux ħażin. Mhux ħażin. Ifimni, kien hemm pereżempju ħija li xi wasalt qalli ċem bidlu għatlu fejja ta' xi nkelli nitlaq miegħu. Qalli le jien diġà ħsilt u kilt. Fimt. Imma Imma ifimni għarek ħatamlu dat-tip tibdow bil-mod. Dik dik tal-limta Mattejus. Eżatt, eżatt.
Eh, u l-aħjar bħal dejjem ta' jkollok gwida ta' coach. Iġifieri anka ehm, f'maratoni pereżempju, kemm hu tajb li jkollok sistema ta' training ħalli ġismek idderih bil-mod għall-event mhux tkun fil-ħodu kif għamilt inti jew u jfettilek tiġri 20 km, għax ħajkollok effetti tajbin u fuq ġidem. Jien xtaqt insaqsik xi ħaġa oħra, imma diġà d-disgħa sarilna sarilna l-ħin u qegħdin jgħiduli biex biex nagħlqu fuq il-frott. Ħa ħa nsaqsielek malajr malajr kurżità, għax jien bdejt nikol iktar spiss u bdejt nikol ħafna frott biex ma nikolx jien naf għaġin u hekk. U mbagħad qaluli isma' le tiħux iżżejjed frott għax dak fih ħafna zokkor. Ara, bħall-għaġin, il-frott fih dak li jgħidulu karbohajdrates, karboidrati. Issa, iktar ma aħna nkunu bil-qiegħda fil-bjien, Inqas għandna bżonn minnhom dawn. Filwaqt illi min jagħmel il-maratoni ta' spiss, mhux ta' darba f'mitt qamar forsi kif għamilt inti baby, imma min jagħmel dat tip ta' training long distance eżempju repetitivament, ikollu bżonn ħafna minn dawn il-carbohydrates għall-enerġija. Imma jekk aħna ħafna ħin bilqiegħda, le, m'għandniex bżonn ħafna minnhom, Fabian. Il-ftit li nieħdu aħjar noħduhom mill-frott, milli mill-għaġin għax l-frott jagħtina aktar vitamini u minerali u ġid in ġenerali aktar mill-għaġin. Però xorta bħala kwantità sewwa qalulek m'għandekx bżonn ħafna. Jiġifieri tawk il-parir tajjeb. Però għal min anke bħal Roberta jagħmel ċertu training tal-muscles pereżempju, iktar għandu bżonn jagħfas fuq dak li jgħidulhom proteini. Mela nsemmu pereżempju għażla ta' ħut, laħam abjad, ftit laħam aħmar. Bajt fost l-oħrajn. Eh, il-bilanċ importanti dejjem, u dejjem nieħdu parir ta' nutritionist jew dietitian fejn tidħol id-dieta mbagħad. Grazzi ħafna Matteo Stalli kont magħna. Erġajt il-kumplament tal-ġurnata tajba. Tatiħor, grazzi. Grazzi, grazzi lil Matteo semmek dejjem titgħallem xi ftit.
Ħadd fil-frott issa wkoll? Issa jkolli naqas il-frott ukoll.